Lubok lok wun wutye maber dong tin ni nino matin ni an atye ka kelo kwena ma man dong pe boko lok ba man atye ka kelo kwena ma pire tek luloc me ot yat laco luloc me ot yat laco tye ka cwalo kwena bot lwak weng. ni gin oguro daktari ma tye ki ngec ma daktari pa gitino luyango ma lemo lwongo ni cajon gigurogi ma gin obibedo ka timo opereson matego i kom gitino matitino ma gitugo lwongo leb mo lwongo ni pediatric surgical camp ot yat laco pe opwoyo ba pe opwoyo laco matwal pe opwoyo laco dok bene yango ni eni bitime me nono nino dwe apar wiye adek me dwe me angwen o wa i nino pyeraryo wiye aboro cocone dong ocakke woko ineno yao ni eni bitime i gin ango dok bene kare ma laco dong ocwalo lokgi ma gucwalo lok i wang buk ki leb munu madongo wa omera okane wa labeca ka pe dong ikonyowa kany ci lokke dong iloyo wa. nen ca wa wek wan o wan jo me cience dong wa poto iye eh ca ba kwano kong ile munu nying yam obi time ka agonyi wu dong ki leb ma paco neno an be daktar ene daktar no loyo ma titidi ba no ka atiyo tic yo eh dong yamo me namba acel ma bibedo tye i laco ot yat laco en aye gin ma leb munu leb me daktar lwongo ni anorectal malformation ma ka in iwinyo kite kong wa i leb munu ibino kwede pi iwinyo malongo ma peko ni pim anorectal malformation. Man ni eni ba lubok lok tyen lokke ni gitino ma titino ma kinywalogi ma oro coc gi peke nyo oro coc obino mo mading me calo wai calo wai calo wai gin gin wang wang wang lubira.

onyo obino mo ma diding me tyel wang lubira twon cere in idure no no no bibedo ni ning mm? man laco tye akony ki gitino ma kinywaro gi condition ma kit en cingwu be tye po odongo me foyo laco hospital nen nama ryo i kin jami angwen ma yango ma bitimme en aye le muno co ka maleng

Ee, i nyimgi man me co-ni kitye ka waco ni ka ma otuc-ci ma lac myero okat ki iye-ni pe otuc ka ma omyero obed ki iye, otuc kite ki i kore nyo ka mo mapat ka jwi yeye waco ni kong imed lok cene pa ludaktari wun wuye ko, kong opereson eno joni timo nining? Man aye peny pi wan dong jo me jo me jo me SST ba iniang mono ni gin eni timme Eh, dano nge nywale oko i kom lalace ni ka mumyero en ola ki iye kit ajwini tyeko wa i kore nyo itere piny kaca. joni yubo gini nining me dwoko jorone odok malo pa ipwo dok tera yubo nining ma obina ti yeba dokta venis omona en aye ti aloyo lok enoni laco kaca man ngec jwewa ka onongo daktar i kin yo ko omot be daktar gungo wa piny ka imot daktar eh ka inongo ya ibj ke a a a dokta mat pii mangic eh dokta nyam arega mo wek gene pien operation en pe operation mayot mm? man obina ti ye mm? dong i nama adek i kin yao ma bitimme me nono Myero anwongo ni ene me nono cul peke iye. Ene gin ma leb munu coyo ka maleng ni posterior urethral valves. Anwongo man eni mung romo romo ka wun jo mukwano agriculture man nongo dong utamo ni eni botanical name eh wun jo me agrik Kutani kol ne mungu ca karo ca bwolo wa ke o coba ne tit koma ne yo o mon gudu butu ne yak o ka ito lori mani ni bed ubed ka bwolo wa kere winy nung pa kum daktari kome posterior urethral valves man ni eni tyen loke ni lac pa gitino tye jemi mungu ariya tye angole ki ye. i lac ariya tye angole iye ma joni timo opereson gitiro woko me nono wa in ibed daktar ikwano mwaka abic gonna ata iruko mwaka abic gwar ba an gire aminge atwero kong wan aboko lok gonyowu ki leb acwali Dong i namo agikki i kin yengo ma bitimme i kom gitino titino en aye gin ma daktar olwongo ni ambiguous genitalia. Man ka ngat a nongo pe ngeyo lok ma kite tamme ni genitalia ni dong nongo tyen lokke ni laco dong oa ki itali aa pe kitye ka waco kit eno ni. Eh? Pi jo kwan leb munu, gin ma nongo gilwongo ni ti ambiguous. Mm? Gin ma leb munu mukene lwongo ni ti obscure. Nongo ginne pe niangi. Twero bedo kany, twero bedo kwica, twero bedo kany. Ni eno ni man ma lukke ki kom in me dako nyo laco nyo nyo nyako nyo laco nyo awobi ni okani Oniang? Man gini eni weng laco tye ka timo me nono. Um. Cul iye gino mo. Ci pe woworo daktar, pe womito wamiyo pwoc. Laco myero awora ba. Laco en nen laco obed-di. Hospital eni pe hospital me tuku tuku ba. Mi pwoc bot Dokta CP-gi ki tim ma meggi. jo ma tye ka tic kunu an meno amyero ami dwok man bene dong acwal ki pwoc bot wun daktari weng me Lacoo Hospital wun administration koni tye ka yweyo di, di, di, di ot yat kunu koni tye ka timo wamito wapwowu lumuku an macalo an on behalf of lubok lok pwoc botwu weng wun daktari weng dong man aye kwena ma myero atam ni myero akeri pien Wan bene wan acalo obok lok pe ticwa mere me bedo ka boko lok mogo ma konye bene pe ki mukene ya jami me kwango kwena bene omyero wati kwede pien wan dong gin wani bene keto i kin piny man eni ka in itye i kin gang kunu ce ingeyo latin mo ma tye ki goro mo ket ngeci eni laco tye ka miyo gini me nongo dano ocako cone woko nino dwe apar wiye adek nio nino dwe pyeraryo aboto me dwe me angwen. Yengo i level ma lamal iya mere yom ni obir na bene tye iye kwan ber tutwal kong kit eno ka boko lok.